Namni gargaarsa isaa qabaan nama dhaba alhamdulillahi tola rabbii jaba waan kallaqe maraa isa quba qaba wamaanni naa kenneen dubbadhe arrabaan ofii maalan qaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa fayyaa isiniin jecha hundi keessan warri chaanaala kiyyaa baga jiraattanii. Shamarran keenya talbaa karaa salphaadhaan itti fayyadamu. Nama hedduu fayyadama. Nama hedduu qofa osoo hin taane inni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Irra deddeebi'ee fayyadamee argeen ture anillee. Kanaafuu maaliif hin fayyadamne bifa akkamiitiin fayyadamuu qabda isin fakkaata dirqama maashiniitti daakuu hin qabdanii maaliif jennaan inni daffistaniituma bifa karaa salphaatti jechuudha. Hedduu takka keessaa hoo warroonni shamarran keenya dabbasaan keessaan isin jalaa caccabee akka maleetti miidhamee ta'e hoo ka jiraatu ta'e eh, namoonni tokko tokko qalamii dibdanii sababa sanii jecha dabbasaan akka caccabu walumaan beeyna jechuudha. Kanaafuu bifa salphaadhaan garuu immoo akkamitti akka fayyadamuu qabdanii jechuudha. Bishaan itti naqxanii ni danfistan ibidda irratti. Kinoo bifa kanaan akkanatti asirratti naqxanii jechuun ni daffistanii amma ni dhiisaa xiqqoo haa danfu jechuu akka daqiiqaa shanii hin dhiisa ibidda irratti jechuudha. Achi booda garuu dirqama isin talba kana wajjin dabbasaa keessa godhachuu hin qabdan. Maaliif jennaan inni keessaa ba'uun hin ulfaata waan ta'eef wantichi kun garuu immoo maal akka godhuu qabdanii isa kana hin dhimbiibdan jechuudha. Fakkeenyaaf wantuma akkanaa wantuma salphaa salphaa kanaan hin dhibbiibdanii hazaa bu'aalaa ni fayyadamtanii jechuudha. Sa'a tokkos yoo teessiste rakkoo hin qabu maaliif jennaan inni inni wanta miidhaa qabu miti waan ta'eefu akka itti fayyadamaa isiniin jedha bifa salphaadhaan hedduu takka baay'ee faayidaa guddaa qaba. Yoo barbaadan immoo zayitii zayituun illee yookiin immoo zayitii dabbasaa keessan fayyadamtanis itti fayyadamuu ni dandeessanii rakkoo takka hin qabu. Kanaafuu bifa salphaadha waan ta'eef itti fayyadamaan isiniin jedha. La'innu an amma qofa osoo hin taane yeroo baay'ee itti deddeebi'a itti fayyadamee ture. Faayidaa qaba yoo jettan keessaa'u warri dabbasaan keessan caccabee ya'ee fuulduraan faa shaarbii yookaan sababoota oo'a tokko tokkooniin deemuu danda'a dabbasaan waan ta'eef jecha. Sababa sanirraa waan ta'eef jecha hedduu takka deema fayyadamaa jechuudha. Haphinna irraallee xiqqoo namni dabasan akka rukkatu feetan hedduu takka wantoota adda addaa wantoota salphaa kana yoo fayyadamtan ta'e hedduu bareeda jechuudha. Waan biraallee garuu itti makuun hin dandeessan jechuudha. Talbaa qofa osoo hin taane. Talbaa qofa osoo hin taane qurfudii jedhama isaa. Qurfudii yookiin immoo arabka mismaarii ittiin jarri jechuudha. Garuu immoo yaa qurfudiidha kana namni wallaale hin jiru. Waa xiqqoo jechuu itti makatuu hin dandeettanii. Maaliif hedduu faayidaa guddaa qaba waan ta'eef habbama xiqqoo itti makadha jechuu waan akka mataa kiyyaatti xiqqinoo habbama xiqqoo itti makadha garuu isin hanga barbaadan illee itti gootanii rakkoo takka hin qabu itti fayyadamaa waliin danfisaa. Sa'aatii tokko biyaans gimmash sa'aatii illee horree yoo teessista sa'a walakkaa jechuu hortee firra teessista rakkoo takka hin qabu hedduu takka faayidaa guddaa qaba waan ta'eef ni itti fayyadamaadha. Keessattuu warra dabasaan keessan miidhamee jiru yoo fayyadamtan illee abada rakkoo takka hin qabu dhugaa rabbii jecha hedduu takka faayidaa guddaa waan qabuuf jecha isinitti agarsiisutti hin jira. Akkasii isiniin jedhaa turte gaarii warri immoo yuutuubii koo bifa haarawaan akka sabskaraayib godhaa itti aanu immoo Laayikii illee godha, sheerii illee godhaadha. Akkasuma yoo yaada qabaatan isin komitii jala barreeffadha.